Francis ko seh. Bible cawnnak ah kan vun thok hlan te ah nizan kan sathahmi kong he e tawite thong thanh lio ah khan thanh chi ding si ko na ten keimah ka dir ko lai cha khan vun chim chi te ko ning tiah ka vun ti e ini zan ah sa kan thahmi ah nu le pa hna tampi nih nan vun kan bawm kan i lawm inn zong ah kan ra i micheu cu inn ah um lomi tete zong kan um e sa kha ka zon ah kan chiah dih hna cu sa cun a nan in na sa kan i phawt hna lo sual si sia cun zangfah tein a pumh ṭin ah khan hika zawn ah inn leng khan sang bik te kan kan mino chairman te la ma cu cun lili te la a iang te na kha kan hah lai i zangfah tein nan sa kha ina ne lak lo chum vun i lak cheu teo la ti kha vun chim ka duh em asa kha kan duh lemmi si lo tiah nan ti ahcun phaisa lawng zong kha ngah ko ti kha hika zon vun langhter ka duh em i atu i kan kan tuahmi fundraising hi a mission trip kan kal ning nak ca ding ah a si lai i mission trip kan va kal tikah hin khika atu kan kal dingmi thawng kan thanh lengmang bantuk Indonesia chungah va si lai tikah hin khuate te khupmi tete kan kal lai tian ti kha khan a zei ka ti lai sianginn a kaimi tete zong khan um lai misifak tete zong khan um lai kha bantuk tete khan bawmhnak zong nan phaisa hi a soso si hrimhrim lai lo timi te kha i ka zon te vun langhter ka duh em i kan sa belte kha cu a cheu cu a cuar lawng a temmi nan um lai i e a ruah zia zong ra kan thiam ko lo ti te kha i ka zon ah vun langhter ka duh a lunglawm te nan kan so hlan cio sa khan i nu le pa nan cungah kan i lawm tuk ti khai ka zon te hmasbi ka khan i vun chim ka vun duh mi si i bible kan sawn ding mi chung cu ah kan vun lut ko hna lai i i naite kan sawn mi kha lamkal cu a ngan pakhat a me pakhat in panga tiang a si i tu zarh i kan sawn ding mi hi a ngan a ngan pakhat a me paruk in a me hlei khat kha a si lai imhai zarh hi pakhat khat kan pastor te ne a kan chom piak te lai da e kai hi ka vun um te lai lo e a ma chu cham vun pe than be te lai Ika zo nai hin um anaite kan vun cawn mi chung te kha tawite kan vun char ta lai kan lungthin a cham khawnak ding cha inaite kan cawn mi cu Theophilus kha mi zeidah a si ti kha kan cawn mi a si Theophilus amin a sullam kha zeidah si ti kha kan rak cawn i macu cun Jesuh Khrih nih vawlei ah hin a rak um lio ah a tuah zungzalmi thil phun nga kan chimmi a um cu a tuah zungzalmi thil phun nga cu zeidah si ti ahcun thawngṭha chim mi a cawnpiak hna khuaruahharnak a tuah Pathian he ai pehtlai a pa Pathian he pehtlai tein khua a sa zungzal i zultu a ser zungzal Pathian pennak a kauhtertu ding minung a ser zungzal ti kha kan cawnmi a si cun cu lawng sin Jesuh Khrih kha vawlei ah ni sawm li chung a nun tikah khan lam tampi in zultu hna sinah ai langhnak kong kha tawite kan vun langhter i Jesuh nih a cawnpiakmi hna zultu pawl a del zungzalmi hna ngol lo tein rak peh zul u tiah a timi hna rak tuah aw rak rak um hrimhrim a timi hna cu Jerusalem hi chuahtak bak hlah u a caan hngak u pa pathian nih an kamhmi hna loksawng kha rak hngak u law timi kha naite i kan vun chawnmi kha si tuni kan chawn dingmi cu sang ruk in zeilo tiang kha kan vun zoh lai i a cang hlei khat kha tawite kan vun zoh hna lai a hihi ah sorry Okay. Mah hihi Mount Olive an timi si. Israel kal a duhmi cu nan kal nan a kal duhmi kan tampi ko lai i kal khawhnak ding lam zong khi ong cio pah cang ko lai tlawmpa cun ram hna vun ṭha se law kal zong khi vun i tim cio te law era cun kan bu ning hoin han vun kal te se sunglawi tuk lai e Jesuh Khrih rak tlon lenak a cawlcanghnak hna vun zoh kha e lungthinak fak pi khi a rian ṭuan dan ai dang lai timi zumhnak ka ngei Hika zong khi Mount Olive an timi se tlang khi mikhi ka zo ni tuni kan chim ding mi hi tuni ani tonnak Jesuh Khrih vawlei i caan amhan adonghnak bik akelamnak hmunhma zultu hna he adonghnak bia an i ruah khi tlang khin van ah akainak hmunhma asi ti kha Mount Olive hika zon ah khin Jerusalem athlang lei deuh ah a um mi si ti kha kan theih mi si khika tang i biaruahnak kha tuni kan vun zoh dingmi cu a si lai hi zaangfatin i pathian bia kha next ah okay pathian bia kha zaangfatin kan zapi te vun rel ṭi ding kan sawm hna one two three go Jesuh le a lamkaltu hna cu hmunkhat i an um tikah khan A lamkaltu hna nih cun an i thawh i, Bawipa, atu caan ah hin maw Israel mi cu uknak kha na pek ṭhan hna lai, tiah an hal. Jesuh nih cun a thawh hna i, Ka Pa nih amah nawlngaihnak chungah a chiahmi caan le ni thla kong cu nan nih hngalh awk a herh lo. Hika zawn ah hin a donghnak bik te an i ton. Tlang cung olive tlang kan timi an i ton a donghnak bik te video nan zoh tikah khin a donghnak zatting pai a donghnak khi lungthin a la bik cio tawn khi si hika zon a donghnak bik an biaruah khi video in zeih khawh sisala a sunglawi taktak lai i hika zon ah hin zultu hna nih hin a donghnak a si hi an thei lai lo i Jesuh Khrih kha zei ka ti lai hi nun cun vale kan hmu ti lai lo ti zong kha ruah awk ah khan an nih nih cun an hngal rih men lai lo a ruang cu zungzal ah kan umpi cang lai ti ruahnak zong khan ngei kho men hika zawn ah hin an i ton i an biahalmi biahalnak cu pennak na rak chim lengmang mi kha atu hi maw thawk ding a si cang ti kha Jesuh Khrih kha bia an halnak si Jesuh Khrih kha an halmi cu hi biahalnak hi hal awk a ṭha bakmi biahalnak a si. Hal lo ding a si ve lo. A ruang cu hi biahalnak hi Biakam Nun Baibal nan rel sisi ahcun Jeremiah, Ezekiel chung nan rel sisi ahcun ram thar kan ti lai cuti pennak thar kong kha chim lengmang a si. Jesuh Khrist zong nih Luk a ngan kul le hnih me kul ah khin nan hmuh laimi cu a zultu kha kei ka pennak thar pennak thar kha chimh lengmangmi hna kha si cu tikah khan kha pennak kha Jesuh Khrih a thi a thawh ṭhan cang ti a zultu hna nih cun oh hi pennak hi dirh cang ding a tun si rua ti an ruah sihmanhseh Jesuh nih a timi hna cu a ka zultu hna hika zawn pennak kong ah hin nannih nih hin nan lungthin hin nan chiah ding a si rih lo hi caan hi cu nanmah nih hin khua nan ruah ding a si lem rih lo cunak cun kan auhnawhchan mi hna kan vialmi hna rian tu hi ruat deuh u ti kha Jesuh nih hika zawn hin ka pa nih a chiahmi caan chungah hin nanmah hngalh awk a herh rih lo tiah vun tinak hna kha si nan hal ding si lo tiah a ti hrimhrim hna lo sinain Jesuh Khrist nih a chim duhmi hna cu zeidah si cun hi kong hi cu nanmah hi ruah ding ceih ding a herhmi a si rih lo natin nanmah nih biapi deuh nan ruah dingmi cu rian fial nan simi rian lim dingah thah hnawhchan nan simi tu hi biapi deuh in nan ruah ding a si ti kha hika zawn ah hin a Jesuh Khrih nih a langhtermi a si ti kha hika cang ah khan kan vun hmuhmi a si. I cucu nika zong ah ka pa nih amah nawlngeihnak chungah a chiahmi caan le ni thla kongah tiah timi ah hin Jesuh Khrih kan vun hmuh ṭhanmi cu pa tangah ai nawlngeihnak kha fiang tein kan hmuh ṭhan. tuan deuh zong ah kan chim cang Jesuh Khrist cu a pa Pathian tangah nawl ngai ten khua a saknak Pathian a si ve ko amah nawl in rian a ṭuan khomi a si ko natein pa nawl ngaihnak tangah Jesuh Khrist hi idol bakmi a si cucaah cun an chim lengmangmi keimah zong nih ka chim tawn ve lengmangmi kha Jesuh Khrist Pathian ka zum tiah ti Khrih ka hngal Khrih ka dawi a ti a nun ah tangdor nun a ngei lomi cu a zulmi ai hngal lo ti an chim zungzal mi kan langhter zungzal mi kha si Khrih hi tang ai dor bak mi a rian tuan ning a cawlcangh ning zong pa nawl ngeihnak tang te hin khua a sa i pa rian a um i fa rian a um i thlarau rian a um i anmah le rian cio te tu ah khan tangdor tein um kha hika zawn ah Jesuh Khrist nih hin a vun langhter ṭhan mi si ti kha hika zawn ah vun langhter ka vun duh mi a si. Hika zawn ah hin cang riatnak kha kan vun hmuh mi cu zeidah si ti si si ahcun i zah ding in kan vun ti mi kha se a cheu zong kha a zoh lo zong in a cheu cu vun chim pah ti ko ulaw a cheu a zah deuh lomi cu kha screen kan zoh hna lai i e kan zapi te hi ka zun te hi cang khat a ngan pakhat am he pariat nak hi kan zapi te vun rel ṭi ṭhan dingin kan vun sawm hna one two three go asinain thiang thlarau nan sung i tlun tikah cun ṭhawnnak in nan khat lai i Jerusalem khua le Judea ram vialte le Samaria ram ah le vawleicung khuazakip ah ka tehte nan si lai tiah a ti hna. Hika zawn ah hin Jesuh Khrist na timi cu kha pa nih a chiahmi caan kha cu nan nih i nan i ceih ding a herh lo. Rian kan fial duhmi hna pennak kauhternak ning tu hi nan i ruah lai ti kha hngalh. Asinatein hi pennak kauhternak ding ca hin a herhmi a um i cucu a herhmi cu thiang thlarau kha nan cungah a phak hmasat a hau ti kha Jesuh Khrih nih a chimhminak kha si thiang thlarau a rat tikah cun ṭhawnnak he a ra lai tiah ti ṭhawnnak lawng a chim duhmi si lo ṭhawnnak pi lawng kha si lo thlarau kha a ra lai i cu hnuah cun ṭhawnnak in nan khat lai i cucun vawlei cung khuazakip ah khan ka tehte nan si lai ee tiah hika zun ah Jesuh nih a vun langhter duhmi kha a si thiang thlarau ra ṭhawnnak a um tehte nih a zul ti kha hika zon tawite vun langhter ka vun duhmi a si Jesuh Khrist nih ka zon ah a chimhmi hna cu ṭhawnnak nan ngeih tikah ka tehte rak si te u tiah fial si loin nan rak si hrimhrim te lai ti khi Jesuh nih a hmuh cangmi kha si. Cucun zeidah van langhter ti ahcun Thiang Thlarau na nun ah a tlun i ṭhawnnak a tepmi hna nun ahcun i thlennak Khrih ca tehte sinak kha a um hrimhrim ti kha a langhter duhmi si rak i zuam te timi si loin a cang te dingmi kha Jesuh Khrih nih a chimh cangmi hna si cuahcun thiang thlarau nun a tepmi thiang thlarau ṭhawnnak a tepmi nun ahcun thlennak Khrih ca tehtenak kha a lam pakhatkhat chun a um ko ti khai ka zawn ah hin vun langhter ka duhmi si tehte cu mi zeidan si ti ahcun hmutu theitu hngal cu a fiangmi khai ka zuan an sem cucaah cun ka zuan biaceihtu pakhat khat nih tehte ah mi pakhat khat an auh hna tikah cun zeilawng an ruahnak an hal hna lo nang nih zeitindah na ruah mipa kongah ti halnak a si lo nang nih zeitindah hi kongah hin ruahnak cheuh na kan duhmi a um maw timi kha hal biaceihtu nih hal phung a si lo tehte nih a rian cu a hmuhmi te a theihmi te a tonmi te chim kha a rian a si cucaah cu ni ka zun ah khrih ne timi cu thlarau ṭhawnnak nan nan tam tikah hin ka ti ti kha amah khan zeiloin automatic in ka ti ti nan si lai ti kha Jesuh Khrih nih a rak chimh duhmi hna kha si cuah cun thiang thlarau ṭhawnnak te thiang thlarau co le thiang thlarau khah hi Khrih ca tehte sinak ah hin a rak biapi tuk ti kha hika zawn te ah hin vun langhter ka vun duhmi a si ṭhan hika zawn ah hin Jesuh Khrih na timi cu ka tehte hi Jerusalem Judea Samaria le vawleicung khuazakip ah ka tehte nan si te lai ti kha Jesuh nih a hmuh ciami kha a chimhmi hna kha lamkaltu nan rel si si ahcun a ngan pakhat in a ngan pasarih chung khi Jerusalem i thawngṭha an karhternak hmunhma a si. Cucun a ngan pariat in a mei hleihnih khi Judea le Samaria chungah khan thawngṭha an karhternak a si i a ngan hlei thum in a me kul le riat khi zei a ngan kul le riat khi vawlei cung khuazakip ah thawngṭha an karhternak a si. Baibal kan zoh ti khin khuaruahhar a si. Cucu a dawtdawt ten Jesuh nih nan si lai, nan si lai tinak kha a rak langhtermi hna kha a dawtdawt tein Khrih ca tete an rak si ti kha ka zun ah khan kan vun hmuhmi kha a si. Cu a tangah kan vun kal rih lai i Hika zon ah Jesuh Khrih nih timi cu hi bia Luke nih hika zon a ṭialmi cu hi bia a chimh dih hna a chim dih in an hmuh ngan ti ahcun vansung ah a kai tiah ti cun mitmei nih a hun phen i an hmu kho ti lo annih nih a liam riahmah kha an sonh ko lio ahcun puanrang ei in minung pahnih an pawng ahcun chikhat te ah khin an rung dir i Galilee mi hna zeicahdah van lei zoh in nan dir ko nan sinin van ah a kaimi Jesuh hi van ah a kai nan hmuh bantuk te hin a rak kir ṭhan lai tiah an ti hna tiah tim Jesuh Khrih nih bia a chimh dih hna khan thluachuah luk nih a ṭialmi ah cun luk thawngṭha kan rel cun thluachuah a pek hna lio ah khan van ah a kai e tete an hmuh man te ah ai thawn cuahmah ti kha siam cu ai thawn cuahmah mitmei nih a phenh tiah timi hi mitmei sawsawh si lo Zeidah a si ti si ahcun Pathian sunparnak ai thuammi minmei sunparnak a khatmi Pathian presence tiah an timi a si i cu nih cun Pathian umpinak nih a rak phenh hna i a rak lak i cuticun duhsah te an mithmai tiah Jesuh Khrih kha oliv in oliv tlang khan a zultu hna sinin ai ṭhen kha a si ti kha hika zawn ah khin kan vun hmuhmi a si. Cu tikah an khuaruahhar tuk an khuaruah a har tuk i cuticun an zoh cuahmah lio zeitindah hihi a si khawh ti kha khuaruah har tuk in an zoh lio khan annih nih an ruahnak an chiahnak cu kha Jesuh van, lak, van i laknak a sinak kha khuaruahhar tuk in an um lio ah khan zultu vancungmi hna pahnih kha an rak i lang i cuticun Jesuh zultu hna cu bia an ruahmi hna cu zeicahdah khuaruahhar in hihi nan zoh ee tiah ti Phundang cun hi ah hin nan ruahnak chia hlah u. Jesuh nih an vialmi hna rian tu a biapi deuhmi tu ah khan nan ruahnak chia law ti kha hika zun ah uh, vancungmi hna nih zultu chim an duhmi hna cu si hi kong ah hin Jesuh lak a sinak kong ah hin khuaruah har tuk in um rih hlah rian fial nan simi zultu karhternak ding ca bawipa nih an auh hnawh chan hna zultu nan sinak thawngtha chimnak rian tu ah hin biapi deuh in ruat u law ti kha Jesuh nih zultu hna vancungmi hna nih zultu hna kha hika zawn ah hin an vun chimhmi hna si ti kha hika zawn ah vun langhter ṭhan ka vun duhmi kha a si. Hika zawn ah vancungmi belte hna nih an vun chimhmi hna cu nan sinin van a kaimi Jesuh hi van a kai nan hmuh bantuk te hin a rikir ṭhan lai tiah a ti hna. Hika zawn ah vun langhter ka duhmi cu zeidah si ti cun Jesuh Khrih hi vancung i a kai nan hmuh bantuk te hin vawlei ah hin a sining tein a rak kir ṭhan lai ee te ti van a kai kha physical pum in a kai cu ve bantukin pum in a rak ṭum ṭhan lai ti hi a langhter dingmi si im macicun hmuh khawhmi in a kai bantukin hmuh khawhmi in a rak ṭum ṭhan lai mit vialte nih a hmuh lai ti kha Baibal nih a kan cawnpiakmi a si Jesuh Khrih rat tikah cun zeitindah sin Mount Olive in a kai bantukin Mount Olive khi a rak lamh ṭhan lai Jesuh Khrih rat tikah ti hi Baibal cawnpiaknak a si cuticun a zultu hna hmuhman ah a kai bantukin a zultu hna he a zummi vialte hna he hmunkhat te ah a tum than lai ti kha ka zon a vun langhter duh kha kha zon te ka vun langhter man lai kan nih zum cu cu Jesuh Khrih a voi khat voi ni na arat ahcun nang le kei cu a voi khat na zum cu vialte cu van chungah lak kan si lai cu mu khuadawm ah kan i tong dih lai ti kha Bible nih a kan cawn piak mi si khuadawm ah kan um lai i vawlei ah hin pakhat khat a rak cang ta lai hremnak pawl vialte le Jews mi hna caah khan caan kha Bawipa nih a vun pekta hna lai tiah kan i chimh zungzal mi kha si kha dih hnu ah khan a caan ma kha Bawipa nih a chiah piakmi caan a dih hnu ah khan a zumtu vialte hna kha a tangah khan kan va ṭum dih ṭhan lai i olive ah khin Jesuh nih a lamh ṭhan lai i cuticun pennak kha khaka zon khan kum thong khat pennak kha dirh ṭhan lai ti kha kan ni i kan i cawnpiakmi a si cuahcun a kaipa khan thluachuah pek buin vancung ah kai a si bantukin a ṭum zong hi a Khrihfabu a zumtu hna thluachuah pek awkah a rak ṭum ṭhan lai ti kha hika zawn ah hin vun langhter kan duhmi si. Cucaah cun hika zawn ah vun langhter ka bia donghter vun kan vun duhmi cu zeidah si ti cun Bawipa nih a zultu hna hi a theihter duhmi hna le a theihter duh lomi hna um caan kong ah hin nanmah hi lungre thei tung rak um hlah u ti hi a chimh duhmi hna si a biapimi cu pennak thawngtha hi rak karhter rak ka luk khuk kip ah ka pennak zultu karhnak rian hi rak tuan u law ti hi Jesuh Khrih nih a khaih bakin a khaih mi hna si cu pennak rian cu kan nih kan Khrihfabu zong a kan khaih ve mi hi pennak rian hi thawngtha karhternak rian hi hi Khrihfabu zong hi a kan fial mi si ti kha hi ka zon ah vun nolh than ka vun duh mi a si Pathian bia kan chim mi Bawipa nih thluak kan chuahpiak ko seh